Khaile, hma bak lamah tluang takin kan sawn zel thei tawh turah han beisei phawt ila. Thui tak leh ngaihnawm tak te hi in tan rawn chhawp chhuah zel kan duh a, chutih rualin kan tlin tawk ang leh theih tawp a kan rawn tih hi min lo pawm sak hram hram turin kan han ngen che va ni. Kan hnuliam tawh lamah khan Lampui pasal tha leh an khawpa rawmte a ralkap an thil nina dik tak hrilhin rilru tluang tak an nei thei ta kha a ni a. A ralkapa pawn a nu chanchin ngaihven tura pen chhuah ve phawt a duh bawk sia. Eng nge an chin ni ta zel tih hre turin an hnuin bih zui leh chat teh ang. Thingthlavar, pasal tha ralkapa Ziaktu, Hma chhuahna hrahsel, bung sawm leh pahnihna. Lampui khua chhuah sanah ralkapa Liamta chuan Saidawla tawng hlauh mai chu lawmawm a ti ngei mai. Pi Thansei pawh han ngaihtuah chhuak leh zawkin a theih ang tawka chawmdawl zel pawh tum ru ve kher mai. Saidawla hrilh ang chuan kawr zau angreng tak chu zuk pawh ta ngei a. Hmar zawng a zawhtla zel in lo fing eng emaw zat tur awm anga zawh tawh hnu ah kawr kam ah chuan han per kai a, mual nak pek zawng in a han liam zui leh par par a, thui mawi tak a liam hnu ah chuan mual dung sei zet mai leh lian zet mai chu a tan zawng a han zawh leh in tu mal a dah i dar lo va maw tih mai tur in thing te chu chhur a rual rual ni awm mai hi an ni a. Chu mual a tan zawnga han kal tlang chuan ruam a zawh dawn emaw tihna ka laiin mual dung sei zet mai hi a rawn insawh lut a. Chutah chuan han kaiin a han ding vang vang a. Lampui chu chhuahsan atanga zanlina a ni tawh avangin Lampui zawng a hla tawh kher ang le ti sup supin Mi dik ten lal nan chang ve tawh em ang chu maw tiin chu mual dung chu a han zawh zui ta zel a. Mual dawng zawh nuam zet mai a lo ni a, a mual a hlawm in a parh dan a fuh a, a leilung ken pawh dik zaih hian a hriat a. Seifa ten an hun nghah hlelh leh khua nun a duan fuh em em mai, fa vang kawl a eng sen rui tawh a ni a, ngawchhung lei pawh ro nuam tawk chauh a ni tawh a, Hetih lai hian pasal tha sala thei leh tlangval tam tak ten aw len lai chu a ram chhuak an vah hun lai a ni a. Hetiang hun nuam ber mai hi lal tam tak lahin inrunna hun remchangah ngaiin an leido khuate tukzalna hun than ngai ve bawk a. A ruka hmelma lo nei te pawhin an hmelma te phuba lakna remchanga an lo chu vei rawl nen fimkhurah fimkhur luat a awm lo a ni ber mai. A ralkap atan tukzo khawawmna zawn tak chu chhuizawn harsa hle mahse, lampui parawn saidawl a hrilh angin ngaw chhung dai lutin khua han chuan leh thin a. A hrilh tuin a theih anga chiangin a hrilh bawkah a thulo dawng sawngtu ralkapa pawhin a zawh dik viau mai. A pan sual lo kher bawk a, tunah chuan tukzo khua pawh a hnaih ve tawh hle mai reng a. Hetiang a dai sual lo leh harsatna tawk lova kal zel anih chuan tukzo khua zawng a kai ngei dawnin a lang ta riau mai. Heti lai hian a ralkapa ang chi a chunglur i lo zawng ve mek tu, a ralkapa pu tlang tin lala chawngleng lal pawh awm hle hle thei hauh tawh lova Midang zawng aia huata farnute nufa umin an hlauh hmin der tawh nih kha. Chu mai a ni lo va. Pasal tha chawng chu ka chhungte ni se an hnaihchilh hle kha a ni a. Chawnghlun pasal thate rawn langin an tum an ti leh thei ta si lo. Lal vanglai hmang tur chauh, rilru leh taksa ah puachak vanglai a ni chauh mai nen. Ani hian engdang ber a inhuatna paiin lalna chauh a duh a, a kawng daltu tawh phawt chu a chhungte an ni emaw midang pawh ni se vai kian zel mai a duh hi ni ber mai a. A pasal thate vin khur khurin, Pasal tha ka ni e intia ni lawm ni? Hlawhtlin tih reng awm thei lo mai a han ti hmuar hmuar a. An lalpa te kher hi zawng pasal tha khauh zet mai a lo nih nen an hlau kher mai si. A ralkap a pa Ralthanga meuh pawh lo er ngam ve tu a ni ve miau mai a. Lalna han chang chauh ti ah pawh pasal tha pakhat a lal mual ngei ah hmachhawn in a lu a lak sak ngat a nih kha. Mi dang ang lo takin a hmachhawn pal ah a nun a laksak mai mai duh lova. A ching chau te te ah diriam leh uchuak takin a ching hlum ta nih kha. Hetiang a chet avang hian khual a thang hial reng a, dem pawh hlawh viau mai. An demna erawh an tilang ngam lo mai zawk a, sawi sep erawh kai zui ta thuai reng a ni. Valupa Dothanga chuan Lalpa i ngaihdan hi dikna rawh e. Hming hliau pawh kan hlawh nasa kan chet a muang deuh a ni e. Lalnem lutuk nih pawh hi midangte hlauh lova insiamna mai a ni e han ti a. Dothangai hian a chawi mawi thiamin an Lalpa lam ṭang reng reng a ni a. A chhungril lama erawh a dinhmun hre thei mah suh se, a lan danah zawng khawtualmi pawimawh ber a ni hial awm e. Lalpa thian pa ber a ni mi ava. Tu mai nan zilh ngam si lo. Khawkhat valu pa ni vei ve bawk nen a zawm thawina chet dan renga midang phut danin a khaw sa a. Thupek kawnga a chak a, hmahruai erawh a tum der si lo. A ni lah takah Pasalṭha Ralthanga Mingil leh Rilrukawi pawh nei lo hetiang em em a tlang tin la lana huat chhan pawh hi a kaikuang ber che do thanga hi ni a. Michhiate ngai nep em em tu leh ran tluk pawh a hmu lo tu ni hial zawk a ni. Pasalṭha Ralthanga kha zawng hnam chawm a ni a. Pasalṭha khawl kai meuh a nih vang hian lo hua in er mah se a awm thei ve tho mai e. Mahse Ralthangai hian an huat tur sawi nei lo va, in thla hrung takin hun a hmang thin a ni zawk a. Mahse a theihna a san em avang leh Sapui leh Ral laka an lalpa leh khawmite tan a ding ngam ta mai si a. Lal dar siama khan pasal tha a rin lutin hetiang hian nunphung a chhiar pangai ve chauh kha a ni a. A finna leh ralrel thiama lah tur man an tluk ta si lova. Lal fapa leh pasal tha thei inti ve zet mai Tlangtin Lala pawh hian kawng engkima phak lo telh telh tih hriat atangin a er ruin a haw ru em em a. Mahse a nun laksak em em tur khawpa huatna zawnga la nei bik lo. hun a han liam a. A farnu Chungluri hian a mi huat ber mai a ngainat tak tlatah hian Ralthanga nun laksak dan tur ngawt a ngaihtuah a, hetiang khawpa sual hian a lo chhuak ta a ni e. Lalropui leh Laltha tak a nih loh vei teh lul nen pantu pawn la awm ve zel a. Khaw lian san lo ni bawkah tunah chuan in zali zet an inchal ta hial reng a. A pasal tha hrang hnun a haw in tlangval sawmhnih tukzo khaw lamah tir liam diam tawh a. Tlang tin la la hian a tirah chuan tukzo khu hi a ngam sar lem lo va. Tunah erawh in an pung ve ta viau mai nen a hlau lo kher mai. Khatih laiah chung Luriten bo na hmun kha tukzo ram valtian chian bakah tukzo lal leh khawtual mite hi seifa ni awm rengah midangte harsatna siam hre em em mai. Mang ang leh tanpui ngaite pui kawngah pawh midangte tluk phak lova an ni reng a. Tlang tin la la hian tawng pawng nawr ngawt ai chuan a far nuaawm ngei tih chian hmasak phawt a. Lak chhuah dan dapah a theih ngang loh chuan a khau kap a nawr mai pawh a hreh lova ni. Heti em em a chung lu ri, a far nua huatna chhan em em hi engdang a ni lova. Ralthanga hming reh theihna tura duh vang a ni tawp mai. Chung luh ri lah lu se nula fel vang lai hmang chauh a lo nih nen a hmel in tlangval te hip leh kher si a. A tum tawk tukzo val te chuan nula rim tak hian an rim a ni ber mai. Lalnu Darlian ila in thian tha berah a lo nei nen an awmna mual kil than i ra te chhung ni se mi zahawm an lo ni leh zel bawk si a. Chung luh ri tan hreawm han ti em em tur a awm hauh lo a ni. A fapa ralkap a ni se, thehmeh tak a reh zui tak tlawk tlawk avang leh pasal tha chawng chhuak te chin a hre ta lo nen a ngaihtuahna zawng a hlim thei hauh lo va. Tukzo pasal tha pahnih te pawh hian an iai lo ti hre chiang viau nain chu lam zawng mena a thlak riangai tih a hai lo va. Tukzo lu sei hnam nun engkim ngai pawimawh khuate chuan kutni vang tlan hmaih ngai hauh lova. Tunah pawh an hma lawka mim kut lo thleng tur lama an rilru leh ngaihtuhna an seng leh mek tawh a. Chhungte sun tawhte pawhin an chhungte sunin hun hmang reng thei bik hek lo. Mim kut hi mithi pual a ngaih a nih vangin an lo ursun em em zel a. Mim kut a han hnai a, chhungte sun hlim chhawn te phei chuan lungche van kaiin mithi zai an sa a. Biangpuia tang bel e, a zika thim reng e. Milai a chang bel e, lai khum a thing reng e, lurhpui a sang khi e, van hnuaiin a hrilh e. A chhipah chuang ila, fam ka ngaih kual ang tak ang maw tia an kur diam diamna hun pawh an tum angin hmang thei tak ang mawle. Chawngleng pasal tha hrang hnuna leh naute chuan tunah chuan tukzoram val rawn kai tawhin hrang hnuna chuan Ka rin tawk avanga hruai chau ka nia. Kan Lalpa vang tih lam aiin keini hi mite hmachhawn ngam lo kan ni tur a ni. Tukzo ka hnai lutukah zawng awm hmun khuar pawh fuh lo avangin khawtual mi ramchhuak tina an pal zen zen lo turah remchang i zawng ang a ti a. Ngawchhah liam lo takah buk nghet tlut mai siamin Pasalṭha Khualthang hrang hnuna meuh zawng a fing khat bawk a ni e. Zan khata han awm zet a. Chuta tukzo khua bih chian a hun e. Pali lo awm ula, hmeh tur te lo dap ang che u tih a liam san in. Chung buk nghak tlangval pali te pawh chuan phur takin chawhmeh tur te dapin an liam zui ve mai bawk a. A ralkap a liam zel pawh a ngal tha ha ve bawk nen Lampui Parawn Saidawla chhungpui nu Vaihlo pai chu han la chhuak a. Thing tlukar lian zet mai chungah hian han pakaiin aa zung chung lama lawr tuai mai ngheng chuan rem fahran hian a han thu a. Tui tih hmel zet na vei bel chu han fawp vang vang a. Chutih lai tak chuan a sir lam pangah hian thawm a rawn chhuak ta. Ralkapa mit han len chuan chawngleng valte chu hmu ta tlat mai le. Thingluang leh lamah chuan a han per thla nalh a. Chawngleng val kap chhuahna leh thianpa chu rawn hnai zel in ralkap a thutnaah chuan an rawn kai dun ta tlat mai a. Pakhat zawk chuan, Keini pahnih in kawp hi kan van duai thei riau mai a. Thangduna te chuan engemaw tak zawng an thal leh ngei ang a han ti a. Kap chhuahna chuan, Mai maia kan hlawhchham reng bik lo ve. Pasal tha hra hnuna rin ber kan la ni reng tho va lo, a han ti a. A thianpa chuan, Ka ngaihtuahna hi a vak thui thei khawp a. Kei kan awm dan hi ka duh lo fo thin. Kan lalpa nu lah khawiah nge awm tih kan hre si lo va, a unaute lah a awm darh vek tawh bawk si a han tih chuan Kapchhuna chuan, Chunglu ri vang vek a ni e. Kan hmuh thuai loh phei chuan a khaw pum hian kan chhiat phah vek mai ka ring asin. Pasaltha chawngchhuaka te nen an inzui ta daih mai nen. Kha a chhungpui nu te lah chawnghlun pasaltha te vangin kan pasaltha ten an khawih thei ta si lo. Engdang a ni lo ve. Hrangnuna te rawn kir se lah. Chunglu ri kan kutah awm bawk sela, engkim a fel mai ang a han tih chuan thing tlu kar hnuai a lo tawm ran ral ka a pathin chu rim kher mai le. In va han chak dawn lo ruah em? Ka nu hian in engpawih nge sawi tiin thing luang chunga rem fahran a thu te lamah chuan zangthal chung hian thal a han kuai a. Thal a han thlah zawk rual chuan rang takin a han per chhuak nghal a. Kap chhunah chuh ral bawh tawh nihna lo langin Eng emaw thawm a rawn chhuah phak rual khan a lo her sawn a, a thianpa awmah tak chuan thalfang a rawn bur ta chawt mai a. Thingluang atang chuan bawk khum zawng hian a han tla hnawk a, thalfang chu bawh chiah vangin hnung lama lawr pur chuan a rum dut dut mai. Kap chhuna chuan teng zetah tunge tih a rawn zuang chhuah nghal zawkin a hma zawn a lo ding ralkap a han hmu zet chuh, ha chang thial rawp rawpin Nang hi ka hria che, Sawnchhe pa, ka that khawp ang che. I nu nen pilrala in inhmu dawn nia han ti tuar tuar a. A ralkapa chuan, I zalenna hun a tawp ang, nang leh i zui te hian ka kawng in dal rei ta lua e. I tlan che dawn nge min hmachhawn dawn a han ti zui ve zat a. Kapchhuna chuan, A mai mai te chuan le, i lakah ber kher zawng tlan che lo ve. Kan awmna piah lawk saw ni e kan rawn nan chinna cheu kha. Kha engtia tlan chhuak thei nge mawi nih chu le? Tunah zawng i tlan chhe tawh rual lovang a han ti a. Ralkap a lama rawn hnai zawk in ralkap a han tawlhsawn zawk lai kawng ah chuan a rawn tlawh her zui ta sawk mai le. Ralkap a puat chet lak a fu ta lo nen a thal teuh ngei mai. Kap chhuna la in chofu in ti zet hian a rawn baw leh nghal a. A ralkapa lo tawlhsawn let tura ngai chu tisual chiang kher mai. A ralkapa chuan a khupa lo do zawkin kap chhun a awm a rik chawrh ruala a thaw hawk chuan hre chiang dun kher mai. Hriam lek lo ve ven ni bawka kut tum nena inveh zuiin an in lawk ri leh chawrh zel a, a chang leh an in pet ri leh thlawrh zel a. An thahsen nasat avanga thlanin a bual huh zui laiin kap chhun a thianpa lah a lo rum ut ut reng mai a. Chuta kap chhun an zuang chungah ralkap a rawn bawh leh chiah chuh. A ralkap a pawh lo zuangin na zet maiah chung lama kut tum a han vai zawk mai chuh. Kap chhun a kha beri rawp leh a tla thum dawt chuan a rawn zui nghal a. Kap chhun a dul nemah chuan han chhir zui zawtin kap chhun a han uk tuar leh tawlh dawr chuh. Tho leh zia zang a ni ta lo. Ral kak pa chuan kap chhun a awm ah chuan han thut bet in a han lock zui siah siah mai a. Kap chhun a point thei le thei lo hian ka tlawm e, min nun hram rawh a rawn ti ta tawk tawk mai a. Ral kak pa chuan, Ka nu kha diriam tak in maw i sawi kha, a fapa ka la dam tih hi hren ang e, i va huaisen awm ve ti in a han lock zui leh chawr a. Kap chhun a hmai chu thisen hlir hi ni tawh mai, Tawng pawh a tawng hleih thei tawh mang lo va, a ka ni se thisen hlir a ni tawh mai nen a ralkapa chuan in hotu pa hran hun a bul min thlen ang, finrawl i chhuah duh la i thu ni a tiin kap chhun a thianpa rum zawi tial tial chu a han melh a. A pawi kher mai zui loh tur tur i zui ta si a han ti sup in thingluang hnuaiah chuan a han hnuk lut nghal thuai a. An tuiken chuan kap chhunah chu a han lei puat a. Tho thuai rawh, zah ka ngai teh lua lo va nia han ti a. Kap chhun a la a rawn meng thei chang chang a ni mai si. A ral kapa chuan, Ka sawi nawn leh ang, tho thuai rawh tiin kap chhun a khei mit chu han khawng ri zui rawp mai zawng. Aw reng a nei tawh lo va nia nge tih mai tur kap chhun a chu a rawn ṭe chhuak vawng vawngin a rawn ṭhu chhuak nghal hlawl mai. Chutah Vala khawngaih in zah ngai lul rawh han ti a. A ralkapa chuan, I awm dan a thu le. Khua pawt lai lam ta in buk lam i pan teh ang tiin tiang hawl tur a han sa sak a. A han pawt ding zawkah kap chhuna pen tur khur dar dar chu a hai lo kher mai. Kap chhuna chuan thei leh thei lova a ralkapa melh chungin, Chunglu rihrin zawng i ni chiang e, I pa Ralthanga pawiphuak fuhna rawh e. Kan beih lo tawp tur kan bei reng che a nih zawk dawn hi ti rilru in a taksa hmun tin mai na em em chuan a ngaihtuahna pawh hman tir hlei thei lo va. Kap chhunah pahrawl ang reng tak putar ang maiah Ralkapa kuta tuar avang a ding khur dar dar mai tiang hmanga han pen ve chhat chhat chu a awn nghal rawk rawk mai a. Mau leh thing a tam bawk a, invuan ding thei ngawr ngawr a ni e. A ralkapa chuan, Khatiang te chu ni thleng zo nang, in pawisawi lo nun lak sak tura in rawn liam chak angin liam chak ta che emaw han ti zui hluk a. Kap chhuna han pen leh pawh chu a ke hian a zo mal lo chu ni e. Then tawk tawkin sai ngar ngar chung hian han pen a. Pen sawm emaw chu pen ve hman a thu sawp zui leh ta hnawk mai. A ralkapa chuan, Tunah zawng nang chu i la van nei e. Engkim ngaihtuahna a la hmang thei ni la awm a, ka pa erawh kha chu hnung lam atangin a sin an sai tluk. Zahngaihna ka lantir lah hian min ti beidawng hauh suh aw han ti zui hlak a. Hetiang a nih lah hian tukzokha lam te pawh phur takin favang aw len lai remchang melhin an khawtuala hmeithai leh inche deuh te thawmthatna an hun an hmang mek a. Lal nu Darliani chuan chungluri en pah hian hun pawh liam ta nual mai. I fapa lah chu a chinreng hriat tur a awm ta si lo. In khaw lam te pawh hian thi tawh riah kan ngai che va ni mai lo vang maw? An rawn lang ta lo riau mai. Pasal tha chawng chu ka ni se, a tluang ta lovem a ni dawn le a han ti a. Chungluri pawh hian an inna takah chuan ralkap pahih a chan ta hial a inngai ve tawh reng a ni a. Khatia tukzo ka ram valh chinah Zahranga ten an rawn nan chin a liam tak hnu khan a thawm reng hriat a ni ta lo va. Tukzo pasal tha rual te pawhin hnun chhui nasa tawh a, ruang emaw zawng hmu hauh lo mahse amah ber an hmu lo avang leh Rawn lan tih reng a awm theih tak lovah chuan chung lu ri mai ni lo. Tukzo lal pawh hian, Nang ni lam an um cheu hi kir sanin i fapa zawk hi an mal thlur a nia nge? a ti ve hial tawh kha a nia. A hnuah tukzo dai ngulza kunga ten chawng lengkhuan va bih pawhin ralkapa tur awm ang reng an hmu ta si lova, chung lu ri pawh hian a tawk ta e. Khua nun kan chan tura rel tih danglam theih pawh va ni hek suh. Pasal tha chawng chhuak a rawn kir hunah an lamah zawk ka liam ve mai a niang chu a ti ve ta hial kha a nia. Lalnu en ran chungin chung lut i chuan, Ni e, Lalnu, nangni in lo awm hlauh hi zawng ka va han ni hlawh tak em? ka chan hi zawng sawi nawn fo atan pawh ka duh lo ve. Khua nun hetiang bik tura min han duang hi zawng a em em bik hian ka hre fo thin. Keimah zawk hi mual liam ila tha mai tur a ni a, mahse a nunna thu ah zawng thu pawh va nei thei hek suh i kan ral hun ala rawn thleng ve chek ang. Chutih hunah pawh ka chunga hetiang em em a nun rawnga chet la duh te hi zawng zalen takin an nung bik hauh lovang a han ti ve a. A fapa ralkap a chu ngaihbang lo mah se, mittui zawng sen a tum bik tawh lova. A belh than ira te chhungkua lahin an pumkhat tha inenhranna reng an nei bik lova. An tan pawh theihtawp chu a tum ve ran reng a ni. Chungluri hian a nu chanchinte, a unaute chanchin engmah a hriat a nei lova. Ralthanga nu Rohnunila a la dam nge thi tawh tih la hre hek lo. Chutih laiin chawnghlun khaw la mai rawh. Pasal tha chawng chhuaka point in a puah zo khat chu ni tawh ber a. Na lak tul buai lai a kai ani vangin an Lalpa khan hun han nghak det ila. Aw len laiin khaw tlangin chet kan thawh dawn nia tih kha a ni a. Chawng chhuaka hian mai mai a. Ka fapa ram tangrual a awm ve tawh a. A nu lala chhawr theih bawk a. Midang tih buai kher a ngai lo ve. In khawtual a inben belh min phal sak tawh hnu hmanah mi dang tih buai leh zel zawng tha ka ti lo ve tiin a amahin in a puah zui ta kha a ni reng a. In leh lo din phawtah chumi hnuah chung lu ri hruai a. A ralkap a ngaihven paah a thian pa pu bala tur a liam chu a tum a nia. Tunah in a puah zo a ni ta mai a. A duhna leh a ruahmanna te tihlawh tling turin a pen chhuak ve leh thei ta chiah pawh ni awm e. Khaile helaiah hian duh tawk leh phawt ila rawn chhunzawm leh thuai kan tum dawn nia. Engpawh nise, lungngaih leh mangan hlim lai pawhin